Mahni lawk khan zai thiam lai Justin Bieber chuan a show a cancel nual a, Justice World Tour neih hun tur te pawh a sawn tawh a nih kha. Kum sawmhnih pariat a upa Justin Bieber hian June ni sawm pakhat khan a Instagram kal tlangin A hriselna chungchang avangin a show neih tur te a cancel thu a sawi a. Natna vang tak mai, doctor te phei chuan mi za chuang zinga panga vel chauhin an la nei ang tih tur khawpa natna vang tak, Ramsay Hunt syndrome, a nei a. A hmai chanveding lam zawng chu a zeng a ni. Justin Bieber chuan chumi thu chu Instagram kal tlangin a fans te a rawn hriat tir a. A dinhmun chu a that lutuk rih loh avangin mahni in enkawl phawt a ngai rih dawn a. Show lian tham tak kalpui tur atan chuanin a taksa hriselna leh chu a natna chuan a zuam rih lo va. A fans te pawhin dawh thei taka lo nghak hram hram turin a ngen nghal a. A ziaawm chhoh hunah show a cancel tak te chu rawn tihhlawhtlin leh ngei a tum tho a ni tih a sawi bawk a ni. Justin Bieber chuan a natna a sawifiahna video ah chuan a hmai chan ve zeng chu mi in an hriat thiam theih nan tiin han tih chet vel a tum a. A nuih zawng te, a khap zawng te, a then zawng te chuanin a chan ve ding lam zawng chu a che ve thei lo. A video thlir tute zingah thenkhat phei chuanin an lo rap letling zawk a ni. A fanse phei chuanin en hrehawm an ti hle a, khawvela nui hmel mawi ber pawh a nui thei tawh dawn lo a nih hi, tiin Justin Bieber hmai chen ve zing chu pawi an tihpui takzet thu an tarlang nghal chuai chuai bawk a ni. Mahse chutih rualin tlemte chuan a la che ve deuh thei a, a awmzia chu a la serious lutuk lo tihna a ni, a la hlauhawm lutuk lo tihna. Facial paralysis specialist pakhat Charles Duca chuanin Justin Bieber video chu lo thlir ve in a lo chik hle a, a sawi dan chuanin, Tlem chuanin a zeng lampang a la che ka hmu thei a, a la tihchet tel theih deuh avangin enkawl dam theih a la ni tih na nih chu, a ti a. Mahse treatment erawh a lak nghal vat a ngai dawn thung, tiin Charles chuan a rawn sawi. Ramsay-Hunt syndrome hi a hlauhawm reuh riau a, mi tam zawk hian kan la hre lovin a rinawm. Sawi tawh angin hei hi natna vang tak mai a ni a, virus chi khat varicella zoster virus an tih avanga rawn insiam a ni a, hriatna thazam leh tisawl hnathawk tur a rawn tibuai thin a, chung tih avang chuanin hmai zeng mai bakah hianin ri hriatna lam thlengin a nghawng thei a, beng chhung a tina thei a, tin, Khaw hmuh a tifiah lo thei bawk a, mit a tina thei bawk a ni. Ri hriatna pawh hi a hlauh tel tir thei tiin an sawi bawk. A tirah chuan beng chhungah kiu vang vanga an hre fo thin a. Tichuanin a hnuah rawn serious chho zelin enkawl vat a nih loh phei chuanin ri hriatna thlengin a nghawng che vek thei a, a dam har tawh hle a ni tiin specialist Charles chuan a rawn sawi a ni. Chuvangin Justin Bieber pawh hi a inenkawl uluk nghal hle a nih loh chuanin a hmaizenna piah lamah hianin a beng ding lam hian a tuar ve thei dawn a, a rihriatna a hloh phah ve thei dawn tlat a ni. Mahse, Justin Bieber erawhin a natna hi a hre chhuak hma hloh a nih hmel a, a hmai a la zeng chhuak hman em lova, a zeng lampang pawh tlem chu a la ti che ve thei deuh bawk a, rihriatna hloh phah khawp khawpa a serious chhoh a rinawm lova ni. Justin Bieber video lo zir chiangtu specialist Charles chuan Justin Bieber tan chuanin a hun taka damdawi te eia in check up a treatment a lak that chuanin ngai awh leh theihna chance a sang hle a, a tan beisei bo a la ni lo tiin a sawi a. Hetiang ang natna hi chu nunna chan phah thei tur khawp khawpa hlauhawm ang kha chu a ni chuang lo nain a nghawng hi a thui ve thei hle thung a. Stress a siam nasa leh zual bik a, khawsik ser ser ang hi an nei reng thin bawk a, taksa a ti chau nghulh thin bawk a, a hreawm ve duh hle tiin a sawi bawk a ni. Chutih rualin he natna nei tawh zinga a tam zawk chuanin ngai an awh leh vek tawh tho va, engkim a pangaiin a let leh vek thei a, hmai zenghlên leh ri hriatna hial pawh hloh phah ta erawh hriat tur chu an awm ve leh tho a ni. Justin Bieber hian hetia a natna a rawn sawi chhuah hnu hian mi tam takin ngaihdan leh rindan te, chhut dan hrang hrang te a rawn au chhuah pui nghal a. Mi thenkhat chuan Covid vaccine side effect a ni ngei e an rawn ti a, an rawn chang huai hle e, chu chu an rindan pawh a ni a. Mahse mithiam te chuanin Varicella zoster virus leh Covid vaccine hi a inhalawm an hre lo va, inzawmna a neih an hre lo. Chuvangin Covid vaccine side effect chu a ni thei lo an ti a ni. Tin, mi tam takin Justin Bieber chu a drugs khawih thin te avang a ni an rawn tihsak ve thung bawk a. A, hetia mi in rilru hnuai ru tak chunga an harsatna te leh an thil pal tlang te an sawi chhuah chang pawh a, a tihnual leh zual thei tur zawnga lo sawi zui ang chi hi chu an awm reng dawn a nih hmel. Engpawh chu nise Justin Bieber hmai chanve zeng chungchangah hianin a nupui Hailey Bieber chuan a chanchin a rawn update a. Good Morning American show-ah a inlan thumin a pasal Justin Bieber natna chungchang leh a tun dinhmun an zawt a. Hailey Bieber chuan hma a sawn chho ve zel tiin a sawi a ni. A tha leh vek dawn tih hi ka chiang a, hma a sawn zel hi ka lawm hle a ni tiin Hailey Bieber chuan a sawi a. Hailey pawh hi kum tir lam khanin stroke teh nau a nih avangin damdawi inah te pawh a awm ve zuai hmana surgery teh nau te pawh a paltlang ve bawk a. Mahse ani pawh tunah hi chuanin insawiselna a nei tawh lova, Hma a sawn chak hle bawk a ni. Hetia Justin Bieber berin a natna leh a hriselna dinhmun that loh chungchang a rawn sawi takah chuan a fans te an hlauthawng hle a, an ngaihtuahna a kal thui viau bawk a. Justin Bieber career in a nghawng chhiat phah an ring fur a ni. A chhan chu a natna in ziaawm lam a pan chak loh chuanin hun rei tak chhung music lam a chawlhsan ngei ngei a ngai dawn a. A natna laka ta a dam chian meuh chuanin a career in ngai a awh theih an ring tawh lo a ni. Justin Bieber pawhin ka taksa leh ka hriselna hian chawlh rih ka mamawh a ni tih min hriatfiah tir niin ka hria a ti hial bawk a nih kha. Face paralysis specialist Charles chuan Justin Bieber natna ang chi hi chu a tlangpuiin kar hnih kar thum hnuah a ziaawm chho ve mai zel a. A inṭan tir lam chauh a nih phei chuanin an inenkawl nghal chuan ni thum ni li hnuah a dam ve leh mai ṭhin. Mahse, beng a khawih thlen tawh chuanin a buaithlak ve tawh a, a serious chho tual tual a. Bag chhiat hian an awm nual tawh a, khaw hmuh fiah lo leh mit natna in a zui nghal thin bawk a, enkawl dam chhung a rei tawh thin a ni a ti. Mahse Justin Bieber erawh a nupui sawi dan ang deuh khanin hma a sawn chho chak viau a nih a rinawm a, a rihriatna lamah leh a khaw hmuh fiah lohna lamah buaina a la nei em lo a nih hmel bawk a. Chanchin lawm awm a awm chho zel tur a ngai ang. Justin Bieber ngei pawhin ka rawn kir leh thuai ang a, mahse engtia rei nge ngai dawn tih ka sawi thei rih lo, tiin a Instagram story kal tlangin a fans te a hrilh nghe nghe a nih kha. Awle, Justin Bieber hmai chuan vizeng chungchang hi request a awm nual mai a, a natna ang chi hi hre chiang chak deuh te pawhin tam hle a, a pawimawhin ka ring bawk a. Chuvangin in request hi ka rawn bawh zui ni e. Awle, khatih zawng kha tun chhim atana ka rawn chhawp chhuah leh thei chu a ni a. Video thar min lo ngaihchan sak leh zel ula. Kei pawhin video thar ngaihnawm tak tak te ka rawn tih chhuah zel ka beisei bawk a ni. Thlertute inzia fai chunga lawmthu ka sawi e.